Sa minn meta kien żgħir huwa xtaq li jsir saċerdot. Iżda kien jibża' li ma jkunx jistħoqqlu vokazzjoni tant nobbli. Din l-idea ħaditlu moħħu tant li meta kien żagħżugħ qata' qalbu u mar jaħdem f'uffiċċju tat-taxxa. Huwa tgħarras lil tfajla twajba Kattolika u ħajtu dehret qiegħda tieħu bixra normali. Il-ġenituri tiegħu iżda ma qablux mat-tfajla U din il-ħaġa ġegħlitu jitlob ħafna dwar l-għerusija tiegħu. Huwa talab lil Alla biex jurih x'għandu jagħmel, għaliex hu xtaq li jwettaq ir-rieda ta' Alla. It-tweġiba ġiet kiesħa u bierda, it-tfajla mietet. Determinat li Alla kien qed isejjaħlu għas-saċerdozju minkejja x-xejn tiegħu, huwa kompla l-istudji u fl-aħħar daħal fin-novizzjat Dumnikan f'Levigny. Hawn huwa rċieva l-isem ta' Ġwanni Ġużeppi. Waqt li kien fid-dar tal-istudju f'San Maximen, Père Lataste kabbar fih devozzjoni kbira lejn Santa Marija Maddalena, patruna tal-Ordni Dumnikan, u li kienet meqjuma ħafna hemmhekk. Huwa waħħal f'moħħu l-ħsieb li l-imħabba tista' tfejjaq l-akbar dnub, u għażel lil Marija Maddalena bħala l-patruna speċjali tax-xogħol futur tiegħu qalb il-midinbin. Wara l-ordinazzjoni tiegħu fl-1863, Karl Latast kien assenjat għal missjoni f'Bordeaux. Sena wara, ġie mibgħut għal dik li dehret bħala missjoni bla użu, dik li jippriedka lin-nisa f'ħabsin f'ħabs fil-qrib. Hawn, huwa fassal l-irtir tiegħu dwar il-ħsieb li kien tant affaxxinah meta kien f'San Maximen. Dak li Marija Maddalena ħarset għal dnubha permezz ta' mħabba akbar. Imħeġġeġ kif kien għal dan il-ħsieb, ra li dawk in-nisa xierfa kienu qegħdin jisimgħu bl-akbar attenzjoni. Fl-aħħar ġurnata tal-irtir, huwa ra 340 minn fost 380 ħabsija jitilgħu jitqarbnu. Latast fehem li dak li ħolom huwa kien hemm, komunità ta' nisa reliġjużi magħmula minn nisa li ħarġu mill-ħabs. Il-priġunieri ħadu pjaċir mhux ftit b'din l-idea, iżda l-Arċisqof ma kienx kuntent. Għal xi żmien Latast reġa' ħasibha sew u tkellem ma' nies li kienu interessati fil-proġett. Ħaditlu ħafna żmien. Fl-aħħar nett l-ostakli kienu megħluba u kellu x-xorti jara l-ħolma tiegħu ssir realtà. Tliet sorijiet minn kongregazzjoni normali bdew jgħinuh fil-bidu, u l-ewwel żewġ postulanti Kienu milqugħin dakinhar stess li l-konvent infetaħ. Huma semmewh Betanja biex jaqdu l-ħsieb ta' ħbiberija ma' Kristu. Per Latast beda jaħdem biex jagħmel ir-regola u l-kostituzzjonijiet miktuba u approvati. Il-ħajja tas-sorijiet ta' Betanja kienet mibnija fuq it-talb, jgħidu l-uffiċċju tal-Verġni Mqaddsa fil-pubbliku, il-penitenza u x-xogħol komuni. Id-dar kienet tispikka fid-devozzjonijiet ma jaqtu xejn lejn Kristu u l-imħabba kbira biex waħda tpatti għall-iżbalji tagħha. Perla Tast kiteb lill-Papa u saħansitra offrielu ħajtu biex lil San Ġużepp jipproklamah bħala patrun universali tal-Knisja. il-Papa qal lill-Majjistru Ġenerali, li kien tah l-ittra, li huwa rċieva aktar minn 500 ittra jitolbuh din il-ħaġa, iżda per Latast biss offra ħajtu bħala ħlas. Huwa miet fl-10 ta' Marzu 1869. Sena wara, San Ġużepp kien iddikjarat patrun universali tal-Knisja. Ix-xogħol tal-għatast għadu għaddej sal-lum permezz tas-Sorijiet ta' Betanja. Il-kostituzzjonijiet tal-Ordni kienu ikkonfermati fl-1931. Fl-anniversarju tal-mewt tiegħu fl-1937 beda l-proċess biex jgħollu lill-għatast fuq l-artali. Il-Papa Benedittu Sittax sejjaħlu bħala Appostlu tal-Ħniena u Appostlu tal-Ħsibijiet nhar it-3 ta' Ġunju 2012 waqt il-Laqgħa Dinjija tal-Familji f'Milan. Fl-istess ħin, ġewwa Besançon, fix-xlokk ta' Franza, kienet qed issir il-beatifikazzjoni tal-Atast mid-delegat tal-Papa il-Kardinal Angelo Amato, il-Prefett tal-Kongregazzjoni għall-Kawżi tal-Qaddisin. Jien maqud spiritwalment mal-ferħ tal-fidili miġbura f'Besanzon, stqarr il-Papa lil miġimgħa f'Milan. Iċ-ċerimonja ewlenija tal-beatifikazzjoni saret fil-wesgħat tal-wirjiet Mikropolis. Għall-beatifikazzjoni kienu preżenti bosta Isqfijiet, ħafna membri tal-familja Dumnikana, fosthom il-Majjistru tal-Ordni li għamel l-omelija tal-quddies. Kien hemm ukoll is-sorijiet tal-Grongregazzjoni ta' Betanja li waqqaf l-ATAS stess u mijiet ta' nies oħra minn diversi pajjiżi. Qalb l-Ordni tal-Predikaturi illum tfur bil-ferħ, qal il-Majjistru tal-Ordni, għax il-ħniena hija l-fus tal-ispiritwalità tiegħu.